Ahmed Abdulrasheed Kawawa aka Kawa Stone SKA Bra Rasheed. Ʒii ŋɔ maa a bi ʒi miri a TV ka mi bɔri ni a di di anfaani di nyɛla din be Facebook. Kpɛm Facebook zuɣu n-ti yuli bo Zaa TV Ghana. A yi nya Zaa TV Ghana, like n page maa ka kpaŋ a maŋ pam mi bɛ ka a che comment n-ti ti comment section maa ni ka share li ka di wuligi gili luɣili kam. M mali puhiri suŋ tiri sokam zaa ha. Di niŋla ka tari ka n gahi nuu boli n yɛrila. Bee ba puri so m-bi baŋ a mi pumpɔŋɔ kpɛrigu maa n-nyɛ ŋɔ m-maa? Ŋuni ni ŋun kpɛri ti mi ni ŋun yiin la yila ti ni bi mi yɛla maa ni chaŋ shɛm? Tɔ! Ti ga la nuu boli bee ba puri a guui ni politishi yɛn lan nyo eeh ni o yi a mi kuɣu din ka a bo a bo na di? Toli ŋun polo kuɣu maa ka a bɔra? Di zuɣu sɔŋ ya ma ka ti niŋ bɛ ba piri Agbush di maraha bɛ Agbush ti gbira ka sahi o yi ti paɣiri Naawuni an saha maa. Man daa deei lahibali
ka lahibali maa tuli pam ni nyaa maa di mi ŋmanila lahibali maa n-tiha di. Di ŋmanila di ŋmanila amaa.
yi ti paɣiri naawuni pam bala shi yuuni ŋɔ man paɣi naawuni nyɛm sokam wallahi ti ku kpe 2026 bala maa ka biɛɣu kam man pa paɣirila naawuni yaa bicos o ni tum tuma o ni niŋ binyɛri shɛŋa tima so

Kaman things like bin boli ni. N ma n saha ŋɔ am a business man. Ok. Yaa n pa pindi la kɔbiri. A niŋla ho? N pindi la kɔbiri.
A pindi la kɔbiri? Eem ka ka wonzam nim di ka ka baaba n ma kɔbiri ka n pindi kɔbiri even ni ninsali luɣuli kam ka a ku kpɛhi ma yes kɔbiri ka n pa pinda. Wonzam n pa nyaa bee? Eem n pa wonzam mi pa baadi baaba. Baa laa tuma maa ka n gba ku pii ya shee n-dii zaŋ jɛm. Kɔbiri kamani yo a kana n-sana a kɔbiri pinibu nyin ko n fuɣila a binshɛɣu kam ka dɔni flat. M mi kɔbiri ni be ninsal luɣili kam. Nyin ko n shɛli kamani ni vihi nya li kpalli. Ɛɛn! To daa

A yi nyɛ paɣa ka nyɛ doo yili lan ka kana di n tuma maa bi gbaai nyini n kuri n bi pindi laa nima maa amaa paɣasara bee ŋun doo yili bi nani n ku jɛm ni a be doo yili a be doo yili ŋuna n ku tooi pina amaa ka doo yili ŋuna
paɣasaribila n nyɛ ŋɔ ka o yina ti paɣa ni tooi pini ŋɔ n mali o viɛnyɛla gba ka o bi tɛhina dee o naan tooi malila
Di daa nyaɣisim n tiɛhi ti ni mali a tuun palli ŋɔ maa ŋun baɣi li ka pa kpe
dali shɛli din ʒe ti kpe zuŋɔ. Ka a tuuli m-bala ʒi ŋɔ ni n-tiɛhi a yibu zo ʒiri ŋɔ ni tooi paagi a buta.
Amaa din tooi niŋ ka di nyɛla zuŋɔ m bɔri ni a zaŋ a maŋ wuhi salo a yumaŋli.

ŋun waɣa. Ŋun ku n hee ka tom biri saha so wa ka a ku lihi o ka baŋ ni paɣa paɣa n ʒɛya maa hee amaa n dii jɛri bubil laasabu maa a tooi ku nyɛ paɣa so zaɣ kpirikpiri zaɣ jihi pilibihi ŋɔ maa o ni teesi ka ni polo n teesi ku nyɛla hai ka niɛma maa zaa niŋ okee
kaman tuuli mini nyaangi ti teesi maa.

Tuli hmm. pɔi ka ti bɔla n ti a ti deei pressure ti mi gbaala alikauli ni kaman di niŋ ka ti ʒini so kpi hmm. ka di la maa di fiila ka hmm. shi so ka di lan yuuni ni kaman di bi tam o ni bɔrili shɛm ka bɔri fɔliŋgi ni o gba yɛli o noli to ti daa bɔli bɛ piri bɛ samara Samaara daa di fiila ka yɛligaana shɛli din daa kana Amonu sunsuuni. Ti ni daa kuli nyɛlimi domin o daa kuli sheelimi ka ya ni di gari ya. Amaa n-tɛhindi a daa boli ya ka ya ni fiila maa shɛli daa bi dɔnta. Di zuɣu a naan yuna a gba nyɛ foliŋga m-kpi n ni yɛtɔɣa polo.

Ba din niŋ Zahra ku niŋmi kile kile. Di daa niŋ ka m mali shɛhira din guri ni ka m daa shɛbo. Shɛhiranim pam ka bɛ a, ka di ku nyɛla o ku daa ku niŋla o nia Zahra ku nyɛla she o gabim ma ni jɛma. O ku gabim foo ka chɛma. Eeh so ka ka niriba pam diri shɛhira gba ka n kom daa diri shɛhira. Ni o yɛtɔɣa yɛri shɛŋa o daa yɛli ti ma ni jɛma, Ɛɛh, o waɣa mi o agooshi ka nim o siya siya la n ba a dol o alaɣiri ni bahi yoli zaŋ chaɣ kum a maŋ niŋ maŋ ni nya ni a yɛn di anfaani shɛli. Yɛtɔɣanim maa daa gari three thousands twenty binshɛɣu so ka n daa kul kpuɣi li normal baa ka o daa ti kana kpɛmaa n ti yɛli a yɛtɔɣanim maa normal ka di daa bi dii So n bɔri yi baŋ ni kama industry maa ni bi gabiri manager nim pam ni bi ti fari tabi manager nima ya so holo holo daa niŋ maa nyaanga di daa dam la management team maa gba wow yes so so pumpɔŋ a mini manager maa tina bɛ tina ku nyɛla ok tina ka ba de maa mi bin shɛŋa bɛni n di di gɔri nyɛla zilisili kamani hɛn a zilisi n ŋɔ ka zilisi ŋɔ to din ka n zilisi zilisi ka nyɛ ka di ŋmanila di labisi ti ti ti tuma ya ya ya mm-hmm. ka dalili zo ka irin eh, kpɛrigu kpɛrita ni to n kpahi yaɣi o kpee zuɣu n chaŋ ti fa o manija bɔhigu din nyɛ tuuli n bala management di ku zamini kaman manager gbubi

Di yɛtɔɣa maa di daa be kpɛma ŋɔ daa kana kpe ka ti di fila ka di nyɛla shiri ka n daa ŋmani puhibu to din ka n daa din din ka n daa bi saɣi ti bahi maa n daa pun vaai laa yɛtɔɣa maa n chiha ka niŋ firi Okay so at this material moment ka laa wo niŋsim maa a manija maa daa shiri mali shili ni o manij o bee n pirila a zuɣu ka manija maa daa bi manij o bɛ dali din daa chɛ ka o bi manij o bi tooi nyɛla chance maa ka di nyɛla dali din zuɣu ka di nyɛla manija maa o pun mila industry maa yɛtɔɣa mm-hmm. so kam ka a yɛl o ma di daa chɛ ka manija maa mini maŋ ti yihi yɛlima la because manija maa mini maŋ daa ku yɛlima yaa ka zani yɛl o shɛm Wow oh mani jama n daa yɛla. Yeah di paya maa n bahi bahi ti wum li bee wula ka lahi nya so baa ka ka n nun lee ku take mi li normal eeh so that time maa n ti nyɛla video ni maa ti binyahiri maa shɛŋa beni o ka ti ni n postiri li pɔhim maa zuɣu eeh so n tooi ku nya ʒii ka chaŋ ti so maa n nyɛla so ni kpe N ti ku sabi sabim mini Samaara na ti niŋ ya bimbɔbigu. Amaa nyɛli ka na ku fi li fam, a ti yɛn yɛn ɔn bahi vidiyo. Sista Samaara ɔn fiɛɣu vidiyo bahi na. Naa Bush yɛli ŋɔ o chɛla o tiŋkpansili maa bimbɔnim bimbɔnim. Ka man pun bi booni maŋ fan nira. Man pun tiŋkpan ŋɔ hali biɛɣu ka n paɣi maa a zaŋ a tiŋkpansili maa bɔbi ti paŋ. Nyin kɔŋ niŋ binshɛɣu ni yi nyɛ tiŋkpan bia.

Bahinsi ni nyaaŋa a yuli n-tɛhi tab sɔŋ zaŋ kpa ti sinii ŋɔ maa yaabu, di nyɛla binshɛɣu din to. Di zuɣu a ni tooi niŋ niŋsim shɛli ka di tɛhi ni kaman kura ku ka a bɔra ka di bahigi o ka a ti nooi a ni kpe na pɔŋ. Amaa din ku niŋ ka ti zaa nyɛ daadama ka be tuun yiŋganima, a yɛliya ni kaman di yi daa nyɛ o daa yɛli, O, a mi zaɣ la, yi di zaŋ ma pahi. Di naan niŋ, amaa nyin purɔblɛm daa nyɛla di o niŋsim daa ŋmanila o bɔri ni o daag a mi baɣili ka zali a zaani.

Maa mi kootu ŋɔ bi kanna ka chɛli la ka sani maa ko n-ku kaai n-yu
yɛla gbuli m-bi doya. Di zuɣu ti ni nyɛla faako ni ti dii zaŋ li laba ka a dii n-kpɛri ni ka ti nya. Bɔ a daa lee niŋ ka ya Dunkurugu Sanɛrigu Tax Force nim daa gbaag a n-dii tib li ni hali bɛ daa fa a moto. Moto maa a deei a
bɔhisi dibaayi tam bɔhima.
Wa de kootuni bi bɔhiri jɛji ka chɛ naanzu ka miri ya ka chɛ bɔhi shɛli di ku n yɛn bɔhi ya yaɣa wum li baa din ku bahi niŋ ka bɔhi ku tooi bɔhi maa a yɛli shɛli ŋɔ o ni bɔhi maa
jɛji n dɔɣi ʒili n gari o ka yɛn ka ti n saɣi narigu taɣisi ka bɛla

A ni bɔhi li maa, shee ku maa bahi li gari ka a yi nya yi nini di ni neei siŋ biɛla. A gba di daa nyɛla track ka bi chɛ a so kooli n kooli ma a gba o kamila luɣili yaa ka za ka ti ti niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ ashee bani n gbaag o ʒi bani gbaala ŋun kooli ma ŋɔ ashee bani gbubi o n ʒiya ka kooli ma so ni ku paana. Ka bɛ ŋɔ o moto Shafii bɛ gbaai ni bɛ gbaai ma m-ma.
Bɔha di lan daa niŋ ka bɛ gbaai ma. Dinlana min o ni mi taba di gari twenty years n-zaŋ ku nya o ba ka o kɔhiriya tima ni mo yi ku yɛn ti o daa kɔhiri li mi daa gbaai o so di mini di tab taba biɛɣu kam mi mi min o n-doli a nya ma min o hali o kaara ŋuna m-be kpe ehe so ka bɛ ti gbaai o ka o kɔhi li maa. kamaa kana ti faai bahi yɛltɔɣa okay ɛhɛn so ka ti paana ka di nyɛla bi gbaai wɔm ni bin bɔni maa so n gba ni ku kana maa bi gbaai wɔm maa Ah, o daa lee yɛri ni kaman a mini o n-tumdi lala tuma maa bee dalili din zuɣu ŋun daa bɔri faaku so wɔn to ni ka n kan ni ŋɔ o daa bɔri faaku ɛhɛn di ka ŋun daa bɔrila faaku ka bilivi kaman o n yi paana ni okay o ni tooi nyɛ faaku maa Abaaba. Lala ka o daa yɛli task force ŋɔ. Eeh ŋun nini ŋun hope ni nyɛ shɛli n bala. Task force ŋɔ ŋun a ni kana ka bɛ ti gbaai ma ŋɔ di nyɛla wula ni mi o ka o tumi lala tuma kamaa ka n ku tooi zaŋli bee ka n ku tooi wuhi Abaaba bee kamaa ka di ku tu ni mmaŋmaŋ n ku yɛl o gba ni o chɛli li Abaaba. So nimaani ka di daa gili kpɛna.

da ni ni to ku hali di zuɣu zuɣu ŋɔ zaa ni ti yɛri laa bini maa ku na o bi lahi kpa n daa ku mali niya ni n daa naan to ku yihi din ni binshɛɣu kam ban mahi daa bi tiri ma kaman o ma di bi sɔɣi bala la chi laa binyɛhiri maa di yaa ni pɛn niŋ tom nyɛla di black maria kanina mhm. n ti pahi din daa ku yirigi di kpɛhiri niriba yɔɣara mhm. din ni ka salo hankali labina

Laasaho n maai mi tima ni yɛlim o kama an yɛli ni o chɛlli ŋɔ a gba shee an yɛli di saɣanaro ni yɛtɔɣa daa kana na ka n gba maai naan pa tima di tu ni n di shiri chɛ o chɛli lɔŋ tam ka o mini o ni miri ta di nyɛ yili n ka o zaɣa naan tooi vuui maŋ ka chɛ o ba mini o ni miri shitab shɛm ka o niŋ li maa niŋ ma mini maŋa n gba shiri mali puri la
ka bɛla n paani kaman so yi bɛ bibiɛlim puuni

ni dabisa bee din gari o, ni a daa kpe yinyari ka di mali ya ni hal bɛ daa baala bandi shɛba ni pa kura n-daa bibira shɛba ni kul daa tuun shɛli yin pii ti yi maŋ ŋɔ maa di puuni dimdidimli n-daa nyɛ li. A daa shiri la bɛ ni daa shiri paag a kaman a daa shiri gbaai doo hataa dee ka bɛ tahi a tiŋkpaŋ a tibbu.

Dama din daa niŋ shɛm maa ka maa ka pirigi bahi bee laa ka laa n daa nyɛli di daa nyɛla kamani high fever ni yi gbaai niriba hmm. a tiligu na kuli kpala a di bɔhi ni tima bee bɛ ka yini ka laa yaɣali ma ka dini daa ka dini n daa nyɛli hali Dimli ŋɔ ni ka yɛn zaŋ li kpɛna baa di gba n pun chɛli ti Naawuni di gba n bi lan kpibili ni so yɛtɔɣa n-daa nyɛli di daa niŋ ma n kama
m ma na n-tooi ʒiya ŋɔ diri fiila mhm. kama ka n ti yɛra yɛtɔɣa shɛŋa ka a pa ku baŋ yin yɛri ka a gbubi shee o kpɛya yɔɣu ŋɔ hmm. ti ʒi ŋɔ ka dundoli ŋɔ hmm. to ni tooi yiɣisi ni yi ka chɛ dundoli maa ka yiri dikpuni ah, ah.

So ni lɔɣu ni garina n-nyɛ binyɛhiri pam biɛhigu ni. That's why ka n leei a yi saha ŋɔ biɛɣu kam a ni kuli ʒiya m-pa paɣiri yi Naawuni maa because n-di nya yɛla pam. Dara kamina dimli polo polo kuli lala a binyɛhiri maa baa dara a bi yina ti acting industry maa ni. Eeh dara a bi yina din ni dama dara a yila sɔŋ way shɛli na. Bi chaɣi ti kpahili la baa

Di ti ŋme tiŋgbani niŋdi ma ŋ-ŋɔ so lala ni ka di daa kpe ka di bi ti niŋ ti mali niŋ diɛma so din daa ti ku hali daa m daa dɔni ashibiti pɔi ka a yi yɛri tiŋkpan shɛli maa ka di daa n daa dɔni ashibiti ka bɛ kpɛhi ma kom kamani fiftin ko koliba fiftin Naawuni zuɣu.

Alibarika maa ni kaansi zukuɣili maa, a nyɛla abu ti paɣa Naawuni. M pɔŋ alaafee pa kana. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
M pɔŋ Naawuni zuɣu, a mi a ni pɔri Naawuni, maa niŋ wumli n yɛli ya nɔɔ, yɛ kpɛrigu m-bala.

Kaman a nya yu shɛli a ni mali ŋɔ bee yurilim shɛli a ni mali ŋɔ maa, ka maa kpaŋmaŋ kpɛrigu puuni n-taai li, ka mali deetabili ni kaman ŋun ka mi Dagbaŋ kpɛrigu yɛtɔɣa. O yi naɣ bi mi a ni nini, amaa o n-gum a yuli. Bɛ ti yɛli ni kaman ti ni ninvuɣ shɛb bɛn be ya ŋɔ, imaa a nyɛla Kpɛrigu kpɛrita, a bela kpɛrigu puuni, a bela yila puuni, a bela redio puuni, kaman diɛma din yaɣili maa zaa m-pahi li kaman kɔbigu puhibu puuni, kaman vaabu pihiwei ni change Miami. Yɛtɔɣ shɛli ka n wum ka di bi niŋ ma nyaɣisim. Gaaba bɔ m-be a mini bɛ bapiri maa yuli maa ɛɛh, ooh, ooh, ŋun daa ni ku niŋ movie.

Gonda malila problem. Woi, mini Gonda ni tooi mali problem. Ka ninvuɣu shɛba ban daa n zaya biɛhiri liɣiri maa bee ninvuɣu shɛba ban kanna di puuni m-mari haabi maa, bɛ so daa kani ka a mini o mi taba. Hali a pun yɛli li mi, hal yi ku paɣi a tɛsi n-yɛn ʒe dundoli maa ni gba, but a yi nya yiŋɔ nira ka yɛn ʒe dundoli program dundoli ni deeri laɣiri a ku tooi kub mi ma. Amaa lala day maa n daa baɣi la girl m mini piɛhili ni n daa chani first m mini piɛhili n chana ka n zaŋ ni n da kom. ka ban pun chaŋ ti kpe so ka n dili kom maa dab shɛb n daa biritila mani o maa mi asa fihili maa bee so ni kana ti vip maa dundoli ni ti mi daa bahi moto maa kpe ka tiŋ kani so ni kana ka di lan bɔhi ma ni o ka n invite ba mi no n bi ti ma binshɛɣu ni di ni yɛn zaŋ kana So ka bɛ zaŋ foon ti ma ni n lihi n dini ni yi nya n yuli dini di ŋɔ a ni tooi kpe mi o. Din ku niŋ ka o bi ti ma di yi ku bɔhi shɛli maa yaa din ni ku kani maa doli n nya din yuli ku be foon ŋɔ so foon maa ŋun yɛtɔɣa chɛ a ti chɛli o to din ŋuna o a yi bɔri ni a kpe a ni yɔmi ka kpe mm amaa o o o ni wuhi ti ni ti tum ti tuma shɛm m-bɔŋɔ so lala saha m bi ŋmɛ ni n gba n kpeeni n zaŋ ya moto ŋmaligi Ka di mi pa shɛli o ni paya daa naan ku tooi yɔmi ka kpe bɛ o yɛtɔɣ shɛŋa n-daa beni. Kamani ti ni chɛ ŋɔ, ti acting industry maa di pula buyi n-doya. Buyi n-doya m-bi gbaai kahigirili titi. Yeah, a yi yɛn luli gbaɣinli.

Lɔya gbɔɣinli n-su ŋun pa kɔntrol din pahi sitɔ ni ka ni kɔn din pa bana
so lan ka yiŋɔ n-kɔn ya na actor n-nyɛ o. First of all ka mana tum n tuun yini ba I should first ma jɛlinsi daa ninsali ni ka o bi paai pii maa to ni ka o jɛlinsi maa daa piligi a gba bi so o jɛlinsi maa ni piligi ni ka ti ti ban doli o ŋɔ ka di tabili ti a bi nya bɔri maa. A bɔri maa n po ŋun so n bi di wahala paagi acting industry ŋɔ hmm. so bi bi tuhi actor so n ti paagi a bɔri maa acting industry ka hmm. kuli actors maa nuhi lan tuhiri ka maa ni ʒeŋɔ ibu no be ibu be la problem maa hmm. ka ni ʒeŋɔ ka man siɣi luhi dinni to dini n daa karima gonda Program maa ni n ku tooi kpɛma. Ah, yes. So di saha di wuya ni kaman Gonda mini o nyaangi bɛ bela yaɣa yinga. Eh, eh, to ka Gonda.
So pun puhi ma eh, biko, ma ni yɛli. Afiila puuni biko hali a bolo a beli. Di wuya ni kaman a mini o yi ka gaaba shɛli. Yeah. So di niŋ ka di nyɛla Gonda ŋun program mm. ka ŋun mini a kab taali mm. shɛli. At least mi ni kaman sometimes binshɛɣu kam malila di soya. Yeah, yeah. Bɛ ban daa za nimaani maa, bɛ ni daa wuhi ba shɛm bɛ ni bi tuma shɛm ka bɛ daa tum maa.
Amaa ti malila exception ni yɛli shɛŋa.
A mi a gbaaya. Ninvuɣ so beni, o ti bi di tiri bi tɛhini o naan biɛri ni, bee ti bi kil o pahi jina ni, amaa di niŋ ka tari ka o yi na nimaani m-pirila o dariza ni o kpammaŋa ni biɛhigu shɛli din be A mini ŋun niŋdi maa sunsuuni soli biɛni ka yi tooi ti dilan soli ka o kpi, hal di yi ti niŋ ka dilan maa ti mali yɛtɔɣ shɛli bɛ ni tooi zaŋ daliri shɛli din tahi li maa ka di niŋ. Di zuɣu m-bi understanding.
Di yi niŋ ka di pa gɔnda m-be yaɣ shɛli, di ŋuna ban daa ʒi gate maa ni maa.

Bɛlim kuba, amaa mi ma baa chɛ a mi maa ka jilima n kaya ŋuna di na ʒim biɛm biɛha ŋɔ. Okay. I respect the all bɛ zaaha n zaŋ n ku tooi nyɛra yi bɔhi. Red boy n niri n bala.
Hali ŋun man man gba n na karo mi di Naam, because ka o tu ŋɔ n tooi samon ka di tooi bela ka ti na bi nya o. Ka n feel o acting pam. Ka o mali biɛhigu because man mi ʒiya ŋɔ o na ʒi n nya ma shɛli polo hali o gariti mi ka n zaya.

Ya ŋun yi bɔri o, wuya ŋun ni tooi kpe yaama maŋ ŋuna, ya o, ya yɛn kuli ni, ya because n ku tooi ʒi sambani ŋɔ, ya so ma yɛn labila yiŋa lala ka n daa kpa shee gaya ŋɔ. So biɛɣu ti neemi kaman ti nya bini bini po Facebook naa gba o sita chaŋ la Gonda pirimiya ni ka bɛ kar o ni o ni kpe. Naawuni kaman bɛ mi ŋun yɛli la niri maa.

Di zuɣu bin chabili kam foon sokam mi pa malila foon parisi di ni tooi n yaai binyɛra di zuɣu di chɛ ka binshɛɣu lahi niŋ ti ni ʒe saha shɛli ka di niŋ alahizibo so din daa yina ni bɔri shɛm nyɛla saha maa kani eh, red boy mm. to some extent ni tooi mali yɛlimaŋli. Mao din kaya maa m-bo ba ni o tum o tumo shɛm. Ni o tum o tuma shɛm m-bala. To din kaya ya din chɛ ka n daa bi nya naŋgbankpeeni naŋ. Ka di nyɛla maybe ŋun su program ŋɔ o mi gba daa bi tɛhi ni kaman din tooi niŋ ka a mali kuri ni a kana ni ni. O mi ku tooi tabi ŋun kam be kpɛrigu puuni ni o kana ti kpɛli. a gbaaya. To amaa mi bɔri shɛba pumpɔŋɔ nyɛla fine, o daa bi mi o mi ni puhi ni bɛ niŋ bɛ tuun tuun shɛli din ka Red Boy ŋɔ mini o nyaaŋa daa tum yɛtɔɣa maa ni yina naa maa m paai ni kaman One Day tibili. So One Day tibili maa wula ka o yɛla bee wula ka niŋsim bo ka bɛ niŋ?

n biɛhi ree boy ka o nya o ʒiya o yɛri di yɛtɔɣa hali hali ka bi buhi a buhi ŋɔ ni o gba so gɔndadana n to o wumli but man ŋuna n pun kuya yɛn daa bi kpuɣili program amaa di daa niŋ program paaki ŋɔ ka n bɛ gɔnda kana niriba four n daa puhi o zuɣu five amaa bi zaa daa gari n kpe ka binshɛɣu garitira yes m ba yɛn ka o ni niŋ laa maa di tu ni gonda gbara niŋ ma ŋɔ because m bɛ no bi bɛ tooni ka chɛ ti so di bi tu ni ka pay back ŋuna di bi tu ni di kpɛri ti mini ba sunsuuni a gba ba ni daa bɔri ni bi lihi binshɛɣu bee bi ku kaman n gba daa lihiri li mi kaman di bi tu daliri din ko n chɛ ka n kana n ti kpɛ

A nya Red Boy mini gbahi mini o nyaaŋa bɛ ni daa yɛl a yɛtɔɣ shɛli maa n-ka problem shɛli with it. Ni mali problem shɛm nyɛla din shili nyɛla kaman di tabili beni ni kaman after program maa Gonda daa wumya ni a daa shili kana ka zaligu shɛli o ni daa ti Red Boy maa ka di diya n-di expected ni o bɔla. Di mini o gala binshɛɣu kam maa zaaha, m ma ninkurigu, ka di dii pala a di tim sanda ni a niŋsim ya n wuhi kaman o din daa niŋ maa, a suhu daa o suhu daa bi paligi m ma li baɣili. Di wum yɛltɔɣa maa da yuli wum ya yɛltɔɣa, ya dii nyɛla kaman a ni yɛli ni kaman din tooi niŋ ka di nyɛla kaman gɔnda daa wum li. Ya di nyɛla kaman di tabishi ka di shiri nyɛla laɣiri ka bɛ niŋ to nimaani ŋuna m-paɣi ni kaman binshɛɣu dɔni nimaani ka di tu viligu. A mi understand ya? Eh, so lala issue maa ŋun nyaaŋa wula n-nyɛ a mini

Nimaani ka ma daa ku zaŋ bahi hali waan tin shɛli daa n daa kahi laɣa daa yɔn mi ka kpɛri. Oh, but, but honestly speaking. Dina ka m na kpɛ ni ku yɛra n dahima dahima la kaman so laa saha maa hali ma mama n daa ku n daa ti ku lan ka laɣiri diri ba ka n yɛli biɛɣu neeri pa bara ka n yɛn mali di. Wow. So dila.

bɛ ni be so ŋun yɛlli n daa diya a mi andastamia ti daa ku lahi be ya ŋɔ n ti nyɛ lahibali ka lahibali maa wuhiya ni kaman bɛ gbaaga ni tim ka di nyɛla ti mabihi ti lahibali sabiri ŋɔ mabihi maa ni yino
O gba nyɛla ninvuɣu so ŋun mali kpam maŋa n ti zo nyɛ o tiri ma jilima pam Professor Onga ni di bɛ ka
Black Maria n tɛba sagbaa ma yuŋ ma sagbaa daa yuŋ ma
sanarigu task force maa n daa lee hana over zaŋ ti Black Maria ŋo bee di gba di maa daa bɛ a yɛli shɛli ŋo Di zaa ku gabiya taba, ka dini m-bala, a ya shɛba din bɛhi a di ku. Ka di mi ya ni daa yina. Di diŋuna hali ni zuŋɔ Naawuni kangbana ku bɔhiri di because o ni moli li a molo maa radio station ka o daa ku ʒini ka ŋme li bahi na di mali video o ni daa moli li a molo maa.

kaman promoters puuni because through DL ti mi zaaha mi eh, kaman wo tabi suŋ zaŋ ti DL ehi so ami mini DL nyɛla ŋ ŋɔ ami a nasara nia so di niŋ ka o yɛn laa yɛtɔɣa ti niŋ ba mi yi mini o ni be shɛm kaman ti dii biɛn zilisili ti yahi

Takua ka n be ŋɔ, man ka Dagbaŋ, m mini ka Dagbaŋ yaɣi one week chana. So wula a yɛltɔɣa maa? Ŋun bɔri di mini neesim viɛnyɛla ŋun bɔhimi di lana ka o neei di ka chɛ man mmaŋ hal n gba na bɔrila di mini neesim because ka di kpa shɛli a ni yɛli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ ka n gba because a ku tooi ku bi wum ʒii bee ka di ku yɛn ʒini direct ni a ku di fiila ŋɔ. Kaman hankali kɔŋ lala deebu. A di nyɛ o daa bi wumla ʒii bee a wumla ʒii ka yɛn di li? Bɛ di tu ni a bɔhi nya din nyɛ so. A mi ku bi wum ʒii ka kuli ʒi ni a ku yɛn yɛtɔɣa ŋɔ pa so. Braha Sia, hankali bɔyi m-bala. Di zaa di lan maa nyɛvili ka a bɔri ni a yihi ma ka bi nya ka zaŋ bikɔ o sakin taim m-bala. Din chɛ ka di chaŋ kootu m-bala. O sakin taim m-bala. A mi yɛtɔɣa ŋɔ ma a ni boli yɛli ma Samari ni daa di fiila shɛli.
A bɔhi ma ni hal Samara bini maa nyaaŋa ni ka yɛtɔɣa ŋɔ yina, ka yɛtɔɣa ŋɔ yina ka a ni yuun ni ti naam bɔla n-ti bo neesim ti li ni ka ti bi bɔla. Ka n yɛl a, Yɛ a, n daa bɔhi m producer zaŋ kpa a mini Professor Onga yɛtɔɣa ka bɛ yɛli ma ni m maligu kana. Yɛ din chɛ kaman daabilahi bɔri ni n kurigi li. Tɔ amaa din dan din ka insist ŋɔ, dini n-nyɛ ni bɔla pumpɔŋɔ maa.

the smart fashion oh, smart fashion and design and design yes ŋun ku bum a maa lihima maa ya o ku bɛ a ku ŋmala kuli nya vili palli ŋɔ gba o ku baɣari palli maa ni o shop bɛni o o gba mi on gap ka di yɛmi teela maa de laa teela ŋɔ mm-hmm. o mi on gap ni baŋ bɛ yan baŋ ta saviligu polo so ka on ga niŋ promotion tiri mm-hmm. ka o shɛri nɛma tiri on gap ka o yɛra ka bi ŋmahari pictures A nyɛ din kana shɛm. So di bi chaŋ shɛli ka teela ŋɔ labi na tamali n po naaw to teela maa ni yɛn kuna tamali man mini o daa bi mi taba hmm. amaa man daa bo shitɔɣu to hmm. o so n daa ku kooli maa teela so n bɛ shinyɔɣani bee yɛpokora ni ka yɛn kana ti o mi boli ʒishee kuli nyɛ vili soli maa so naaw zuɣu man daa bo ʒishee maa ti laa teela ka man bi mini o man ɔn ka pun mi taba bee binshɛɣu so laa bi nɔɣani n kpirigi chuɣu shɛli Ka n teela maa mi o ni pun mi o yaya ka o kana maa, so maa mini o pay niŋdi ningbuna bɛya bɛya. So ni tooi chaŋ ni ka Onga ʒiya, ni tooi ʒi ni ka Onga kana. So chuɣu shɛli n ti yɛn puhi ka teela maa yɛli ma, o Agush naa bi ku sɔŋ ma ŋmaai vidio ti ma, ka chɛ nɛma maa di ŋmanila di bi dee. So ku chaɣi ti. N shɛya zabanima pa shee nuti na n-kɔhili ka maa mi ni ʒe ŋɔ laa biɛm biɛm ka so ka n saɣi ti o ka o shiri shɛ zabanima maa ka n yɛri zaa ka ti ŋmahi di pictures n pɔd na ti ni post li ka di kum ka di ku kum pahi ka teela maa bi niŋ maya ka o niŋa ka o bi kaman nua ka yɛli maa ka o ku yɛli ma Naawuni zuɣu a gbooshi ni kpe ni paasi n teela. ni paasi teela hali ni zuŋɔ a yiri bi hali man man man a yiri bi tehi ni teela nyam but a gosh a ŋmaa video shɛli tima ŋɔ di zuɣu chɛ ka n baŋ ni teela nyam ka tom baŋ ni teela mali anfaani a video maa n zaŋ li n da teela machine nima tiri n pɔri Naawuni ka zaŋ ka di yɛn niŋ ka o paai ma na ti yɛli ka zaŋ ma kana n ti wuhi li so laa saha ka o mi o ni ga niŋgbuna la ka di pa niŋ di ŋɔ

San yi ba Sunday, Saturday, Monday ka o chaŋ Radio Tanla n pona n di fiila hali ti yɛn ni di tu ni bi baani ma act. Ah! N ponna ni tu ni bi ku baani ma act ka ka kali kali n daa niŋ show park ni n daa niŋ awards ka zaŋ ti mɛ yili ka di yɛn pona hali man min o naʒimma hee n ka n respect o gari hali n family gba n daa nyɛ o n gari o yɛn doli na tiŋ ŋɔ.

N yɛtɔɣa tariga ni a yɛ shɛli la, ka lala yɛtɔɣa maa m bi lan kpɛri ya ni. Sakai nyɛla vidiyo ŋɔ bahigu. Lala yɛtɔɣa maa ka din gari ni a ka yɛn ti lan chaŋ ti ʒini redio. O daa wumya ʒii bee a wum ʒii, ka di niriba sa gbaai la abuush. To din duhi li ka o tu m-bala. Ka n chaɣi ka o tu Save Stadium maa, redio maa lɛta. Ko ko ko radio muni maa zaa ka tin daa ti daa ʒiri chaŋ kootu. Mm. Yes. So ka bɛ ka ye di kum ʒini. Oh, bra shit. Naawuni chɛ ti nangbani yina. Amin, amin.
Ninvuɣu gaŋa ŋuni n-ku keesi maa m-po daŋ ka o ku kooli yɛli ma, Agbosh, yimli a yɛtɔɣa, yihi yɛtɔɣa maa kootu ni, chɛli binshɛɣukam.

Daaŋɔ zuɣu n daa yɛli ba ya ti ya puuni sabi n ti siri ka bi niŋ mistake to saha ŋɔ di pa chaŋ 1.5 n pɔ Naawuni so program yi ka bi nyɛ shɛm maa amaa n daa na yɛri ba di soochi maa ya saha so daa bi gari ba amaa saha nu jɛɣu ya polo pa nyɛ 1.5 so ti ni mi n pa dirili a gba so a lahabali dali daŋ maa ni zusimli maa zaa bi daa laɣim mi na nu jɛɣu ya ti daa yan yɛla kparigu Baara shee ka bɛ pɔhi ka puhi zaa TV tumtumdiba zaa ha naŋgban'yila. Di ti ʒiinila Saɣinarigu tihibu shee waa ka so sani ŋɔ a gbaai ba. M ma bihi ʒi ni bɛ yɛli ti ni bɛ kuli baŋ ka o lee so bɛ galisimi saha ni di ni ku tooi boli sokam yila so m puhiri sokam zaa ha ni m ma mi ni bela toliŋ yɔɣu m puhiri o m ma dɔɣiri ka n yɛli ma n hii o bela toliŋ ma di tu ni n respect.